Aw tuna kan hmuh hi khum mawi tak hi fitli fit ruk a ni a hei a design hi mawi khawp mai a ah tunlai ah kan milar kan duh em em huhau nei lian ber pawl tah tur a ni a aw hming chu ka la sawi rih lo ang a hei hi fans te lam present tur a ni a an surprise dawn a amaherawhchu a hun an tih hma chuan kei pawn hei ka tichhuak ngam rih dawn lo va. A hunah chuan kan hre ṭhat dawn a ni. A tawp lawk a rawn sawi tho ang a, aw lo ring teu ti khan, aw i video en pah hi lo ring lawk teu ti khan. A mawi a ni aw, mawi a ni aw, chhuan thar product maw, chhuan thar lam kut chhuak a nia. Aaa, a nei tur pa tur pawh chhe lo va, khum pawh sial khawp mai hei, bedside tur pahnih present dawn leh nghal a hei. A hming chu a hming chu aw kan mizo tunlai lar em em mai celeb chhilo em em zai thiam bawk si aw youth icon top five zia mi aw jail Lalrosanga jail Lalrosanga ta tur a nih hi aw. A fans te an surprise dawn a, Mark chu hei ka rawn ti chhuak am dawn rih lo an pek hma chu surprise tur ani vangin a hau zo ang tih ka hlau a, an present hunah ah Jailor Sanga ah khum maw hei hi a mutna tur ani haw nula te kha hahaha ah mut chak tak tak a an awm ve mai thei tah hian aw a mawi khawp mai hei tia a video en ang hian lo nia. Aw plai boat ani a chhuat hi maw hei a chi bra thi ngai kher lo a nakin a a download tet phang a helai chu engmah an dawnlo ni sin dup nuam takin a muang a a mawi ani mawi ani aw mawi khawp mai jail a rawn sang a fuh chiang te ta tur ania in duh chuan hetiang hian kan siam thei char char maw chhuah thar la mi nakinah aw contact te pawh kan dah tel ang a mawi khawp mai. Aw, a khumah hian a maiin ka mu hmasa dawn maw? Ka mu anga, aw thla ka la chhin dawn a ni. Aw, a siamtu pa hi kan nau a nia, siam mawi khawp mai hei. Jail lal rawn sang a khumah hian a maiin ka mu hmasa a ni. Aw, kan mu chhin maw? Aaa, umm, mu vang mai. Aaa, tha dawn e. Tunah hian jail lal rawn sang a khumah a maiin ka mu hmasa a ni. Aw, aaa, nula te pawh a mudan chak reng. Tha khep khep khawp mai. A awmna lai hi a in rel a ni a, hei a hnawk deuh hlek a, a bal deuh hlek a, amaherawh chu khutah a man present tak tak dawnah phei chuanin an hru fai ang a, mawi takin maw, nalh deuhin ah an pe dawn a ni, umm tha khawp mai, order duh tan aw chhuah thar ten siam thei char char a ni, umm tawk phawt ang. mawi khawp mai. Wow wow wow mawi lutuk mawi lutuk hei pawh hi kan mizo milar tak mai tun laia hit em em mai maw chu chumi chu ai a fans ten an surprise zawng ni hei pawh hi a mawi khawp mai hei a dawhkan design te hi maw ke te hi hei hi aw an chhuan thar lampang product Tho a nia, hei a siamtu te kan naute an nia, a mawi dawn khawp mai hei, a fans te hei hawng takin thil an present zel a, aw a neitu tur pawh hi tawp lamah ka sawi tho ang a, ka la sawi rih lo ang hei a design hian en phawt teh u, nakinah a fans te hian surprise an tum avangin hei pawh hi a hming ka sawi. Dawn em aw aw takinah an pek hunah chauh kan tichhuak ang a, hei pawh hei tuna kan lakte pawh hi chhan chu a ka lo ti chhuah zawt zat chuanin nakinah khanin a fans te khan an lawm lo mai thei a kha kha hlauhthawn ve tho bawk si a mawi khawp mai maw tunlai kan milar. Ahh tunlai generation hrim hrim maw tun hnaiah chuanin a ni aia lar awm chuang bik lo vanga a hlawh pawh tha khawp maia zankha hlawh te pawh kan hria aw kan ring dik thiam mai ang chu maw chutah tang chuanin aw youth icon two thousand twenty four aw lalsangliana aw taite ta tur a ni hi a fans ten an pe dawn a ni hei hi. Hmara chu an pek hun tur hi kan la hre bik lo va, a kan nau hian tun kar tawp ah hianin a thawn thlang a, chuan an pek hunah hei hi tuna ka lak hi maw ah kan ti chhuak ngam dawn chauh a ni, a mawi khawp mai nakinah ah in tlawh hunah maw hemi hi a ni tih kha in hre mai ang aw chuanin sawi tawng han hei thlang ami hi ah jail a rawn sang ata tur a khum tur a ni ve la thung a hei hi aah. Mawi a ni maw? An phu a ni. An nih hi an fakawm a, an mizia te, an nungchang te ṭha a maw? An piang thar a ni tih a hriat bawk a. Jailer sang phei chu a Pathian fakna hla a sakhnem tawh dawn zawk niin kan hria. Aw saw lahin mite pawh saw kan naute siam vek tho a nia. Aw chhuan thar lam pawh dak vek a nia in i belh chian an dawl a, aw in duh chuanin nalh tak takin a jailer sang a ta ang ka duh maw a tai te ta ang ka duh in tih pawn tiang khan ka rawn siam leh dawn ni umm a fans te a fans tak tak te maw a nula chhilo tak tak te maw a nu te a ni ang aw a khatiang te pawh a nu Thlawi te pawh a nek chu a tawngkam hawi lo ni lo se la, khang te pawh khan a tai te tang, rosang atang in tih chuanin a tih theih vek a ni, kan siam thei char char a ni. Umm discount in kalpui mek zel bawk a ni. Aw number te pawh a rawn tang a, maw in duh takin a tuin awm chuanin an an phu a ni maw anmahni hi ah ka lawmna deuh pakhat chu ah tun aikawn boruak thli a rawn tleh hianin ih, Ka lo nalh deuh pakhat chu Ngawtian sawi dawn ta ila a hman lai te mo tun hma mi lar te ka chu an lar lak lo ve tawh si a mo a ei zuna tak tak tlakin engmah kha ala ni si lova mo zai te i film star te pawh ang aniang etiran i city bus chuan zak tawkin an lar ve a tiang chi a infiamna inbawna te kha awm thin ni Tunah chuan bike te maw an dawng ta mawlh mawlh mai a ni. Fence group te an siam a, khati ang khanin ih motor thlengin tunah chuan a intaite te a resa te bang kha car te pawh an dawng a, mahni lawkah te pawh. A ropui ka tia, lawmawm ka tia ih midang rawn ni leh zel tur tan maw, a thangthar zel tan te pawn khati ang milar kha mahni in to del nan nun maw. Tunah phei chuan a zai sawmtute an tam a, a sing hi a sing a, nuaih thleng te pawn. An dawng zur zur tawh mai a, eizawnna tlak hi a ni chho zel a, entiran ah fim fim ah te pawh a ni chho zel bawk a, aw a ni zel bawk ang a, ah ka in to chhoih delh chho zel a, aw tha khawp mai mi lar nih man te pawh a awm ang a, nakin ah aw an mahni an lar boruak te pawh tlem a rawn dai deuh hnu ah te pawh ih. An eizawnna tur thleng te maw leh an chhungkua an nupui fanau te an chawmna tur thlengin zahpui awm loin tikhan pangai deuhin rilru neih phei chuan dinchhuah nana a rawn hmang thei tur hi ka lawmpui a ni aw a mawi a ni aw heta furniture an ta tur an thil present tur laia kan sawi kual duah a nih chu lawmpui awm khawp mai aw. Jail Awlsang a ta tur chuan hei hi Tai te a ta tur umm nakin ah thil dang dang te pawh an la dawng zel ang a, midang ah chai thiam tak tak te pawh fence te pawh an tang rual zel ang a, hmuh rawm a ni mawi khawp mai umm nakin ah an pek hunah pangai takin hei chu a rawn. Tar dawn ani. Ani. Hmm. Like, comment, share. Mo. Like, comment, share tir a u. An tih. Ah. Oh, ka thu chin dawn ani tunah hian in. Oh, kan thu phawt ang. Oh, tunah hian hei kan thu vel chin ani hei. A mawi khawp mai hei, a dak, a dak darh mai a hei. Rawng kah pawh a dik a. Mawi lutuk mawi lutuk hian thu vel thin a ni. Umm. Tha khawp mai. Fu chiang te te pahnih ta tu hei kan thu vel thin ni hi. Kan hui kual vel thin ni hi maw. Mawi khawp mai hei. Dawh kan chung te maw maam tha. Hei hi clear ka a nei a. Hei a simple a a rawng hi. Hei thim zia tik zia lah hian a awm a. Mawi khawp mai. A tle chi leh tle lo chi in mat te pawn a tih theih a. Nalh khawp.